Ase omoanche omorigereria ah, ntegwakera ng'a mbe mono ase eng'encho okogenda gotorigereria botambe na boigo subscribe to our channel the Gusii voice abana baito mbare bamete chinsemo chiesiko naende bare ready gokonya abanto gocha ase ekenyoro bagoteba ng'a ekero omwana asokire isiko expectation ekoba ng'a what can you do for the community nki orakorere community abanto bare isiko abange babere bagotosupport ase chinchera eh, chinyinge twa support abanto local batamanyeti abanto bare chistranger gochia ase bare, egekorokia amanyinga aria omogusii gosapoti omogusii omwabo. bono rituko riaye rende chinsemo chia motonto, motonto iga iga bwa omaina, aye ogetoka ime ya Bonchari, Kisii County. Nache gotara efamiri eyemo, etari koinyara kimaisha aya. Bono ase eng'encho yogosira gose ogosirana nateba ng'a tiga ng'a identify efamiri eyemo at least torabakonya ase enchera eyemo nabo okomanya estory yabo onde oragani comment obokonyi zaidi nabo agokora bo ase eng'encho omogusii noyo ogokonya omogusii omwabo. Nonye onde iga iga ase efamiri eye iga ntari gokwana nabarabwo moraigwe estory yabo alafu tomanye kogenda tonyore toba koba assist enchera eyemo gose eyende naye ore isiko iga akoment ogokonya okwo at least banyore. okogenderera zaidi. Eh, nonya onde iga aiyo nomong'ina, nomogaka nonya ara, ntekoragamba nabarabwo barate ng'aki bakorokwa, naga iga ng'ai, oyo omong'ina mbuya oyo, Mbuya mono ng'aki sana.
ng'aki okorokwa.
Nigo nkorokwa Pamela Kemuma, Mm, eh, iga nonya omwane. iga nonya obwo obo. Eh, Mm, eh, ekero ntebiange omogano obwo igaa. bono abwo nobokong'u bore oo. Mm. Nabo buru obonge abana bane batigete esukuru ase eng'encho ya oboremeru chibesa, naende bono nonye na endagera konyora na obokong'u, bono ngochia nakora ekonda nakonda rende nabete atoke, Twanyora amatuko ande nigo twangaigete mono. Ee. Gasi kiokora. Chikonda ngokora. Mm. Nkorema mogondo. Mm. Ee egefaa kiane ngokorera naki eke. Mm. Igo bono nekonda kwarenge rero? Ekonda narenge nonya narure. Mm. Ee bono. Nere ekifaa kiago kiegasi? Ee, naki ekio. Mm. Ee. Ng'aki otatieretie obokombe obong'ina? Obokombe obo bwebotieririe kabisa. Mm. Bono nabo nkorimera bore igo. Gose ekwatie- ekwatierire mpaka bwerire? Yaya bono nabo bore igo. Mm. Ee, nonye netuba nimbwate. Mm. Yaya timbwati. Anyway, nintebie ang'o ng'aki endi kwanyomete gocha ase enki? Igo nanyomete omwaka o 2000. Mm. Abana barenge obwate. Nibwate abana batano. Mbarenge bagochia esukuru.
Oyomo bono otigarete ogochia esukuru abande igo atigete ase eng'encho y'oboremeri bwe chibesa. Ee.
Okay. Oyore esukuru nere ngare? Form two are. Aye ere agosoma?
Agosoma esukuru ere airetwe gochia gokoria. Erieta eri goti riaransirwe eri naende. Mm, tomanyeti nonya na erieta. Eh, Mm. Bono korwa mambia buna bwakiete nki kwabeire gokora? nagenda mogondo, Mm. nonya narure iga, Mm. tindakora nonya kende bono nachire iga. Mm. Eh, Bono omonto otete gogokonya buna bono, nise gogotebia ng'a nkogokonya ande. Nki oragani ngokonya aye buna omong'ina bwenka? bono orankonye, koranche onkonye endagera, Nonya ebinto biaye bia nyomba biokorarera timbwati, bono nabo omenyete igo ne emechando emenge. Emechando eyio nero ntete koegunereria eye. Ee bono nonya ne endagera timbwati, nonya ne esukuru ninde emeire, ee mono. Ng'aki oremeire esukuru? Eschool fees nabo egoika yambura bono buna chingaki echio omotienyi one omokong'u konyora nonya ne etendi eywo ominyoke okonye omwana bono buna igo ororo noarenge iga iga nachete nkaimokia chibesa ekeombe nkara mominyoke rende akaragende esukuru igorarwete akonye noare nka. Mhm. Ee, Eschool fees omwana oboire nga agu- a- agoakana. iga agoakana chiri- chilifu ikomi na ibere. Mm. Ee, Chilifu ikomi na ibere. ee, Bono eye igoro irenge goakanete igoro. chilifu ibere chioka narigeti, Mm. ngakwana nomwalimu oyi rende nabo anchete agasoa amanye korigia echinde. Chilifu ibere ng'ai echi? Kwaru eh, eh, gwakorete egasi goakana chilifu ibere gose ekeombe naruseti mm. ee kwaimogeti? ee naimogetie ekeombe Mm. ase eng'encho timbwati gose na magega Mm. ee Okay. Bono rero ntete gokorera shopping. Nki ndagokogorere? nkongorera endagera Mm. ee nonye ebinto bia nyomba bono muna e- e- omoito timbwati Nonya na oborangeti timbwati bwangoteire, eeh.
Ebioka. Nonya na ebisani rende bono mbingoterete, eeh. Igo omanyete aa nobokong'u obonene, ase eng'encho abaibori baito nigo baoneti rende ase twari gocha korema, bakaoni bagakora bono ase tobwate naki.
Alright, mwanche morigerie omogaka nare magega, namoroche egasi yaye akora nere eria, nere nte kogamba nere omong'ina ngocha ande asore, tiga ndagamba nomogaka, genda aye emeremo kware gokora, tiga ndakwane nomogaka nere arantebie ng'a ere emeremo ki eyakora, omogaka mbuya ore? mbuya ore omogaka? ng'aki okorokwa? Makari o ngoso. Ng'aki kwaigure omong'ina agokwana?
Gokongora abwo ntobwate, eh, ntori kwenyara buya, as'engencho ntokereri nonya na endagera nyomba ntori gotwara isaini, nonya na ebinto tokorarera aye, Yeso okwana oche chinsuri echi igotoriboki, chinsuri echi igotoriboki. Ore nekeene?
Eh. Chinsuri? Chinsuri echi igotoriboki. Igo nonye nero ng'ina, ntakaire ogokora chirong'ina nonya ibere omwaka. Abatamanyete iga twagosiria ng'ana. Chinsuri ngiya chinsuri chigokorera. Chinsuri bono togokwenyora ase eng'encho ebinto buna bire birangeti biagotire, okonyora na obwasibi, okorera mara gose buna chinsu nabo chirote, naende eyemo ekobiara chikobiarana. Buna gasoa iga, nyomba bono kagokorwa mabwasarire bobe pi.

Naende yaya, ntachia ga- egasi ende, okoboko nachete nkaumia, eh bono tindi egasi eye nere ntanyare eh.
Okay. Eeh. Alright, bono omong'ina okwanire ng'a omwana ogo nare isiko. Nabo tokonyara kobwaterana lakini rende ntori konyara, ntori konyara ase eng'encho buna bono iga na omogondo na condisa. Ang'e emiaka saba, ee, bono abanto nabo bakorire, ee, nonye omosubati nare mwamerana gochia aa okobua oboretie amasakara, nao are korusia mogondo aa, mm.
Egasi eye yao ng'aki efaida ng'aki egokora? Faida enge nkoretere ebesa, lakini nero tori kogo oraire etenda, otaireti etenda, eri mono. Bono buna omote buna oyo, oyo okorosia, irenge. Omonto oyo mbibiti lakini ta tari konyora omogori. nkoira ore egeka. Igo okorarosia kwayenda gwachia ko display gose omonto ogokoa econtract ng'a ndoserie. Aa ngoetaete iga nigo okonyora onye inchera abwo ingori. Okay.
Obokonyi bwabo bono kando na ebinto bia nyomba inki orang'anie naende kiao? Omonto ankonyire nonya na ebesa nkogora naende emeti buna eye nabo nkobogoa. Nkonyora nagora emeti buna eye gose nyore gento gete na nkore nonya mbobiasara nonya mbwango kore. Nabo ngokora nonya ne esukuru omwana ere nemiseti pi tindochi ase nkorwa na ase ngochia. Buna bono buna bono ogokora echi echi chia etamu eye ase ngochia gokondisa naye ambore pi. Bono ndaisa gotebia ng'a chibesa nchire ngokoa iga cash chigokonye ochakere kende gionsi nonya na ebiasara bie chingoko irenge oraganie. Engoko eyemo rero ere chibesa chinyinge neribu. Bono otagore engoko eyemo ande koni

Tware toramokora shopping alafu toirane tore nchera nyomba tora change naende onde bwensi oragane gokonya omogaka oyo na omong'ina oria ase enchera eyemo zaidi ya eki togokora rituko ria rero nabo ogokora at will ase ase enchera eyemo gose eyende. Mochie oo iga nabo okonyora ecamera yane chividio echi chikonya goeta nabo okorora ejikoni ya enyomba eye iga omochie oo buna ore neba nyomba nkorora tore ng'aki ere. Ase eng'encho tomokonye ase enchera yaye mogosende togenda ande are tiga ekamera yaye neboorokia chibicha then korwa iga tomanye kogenda echiro tokoirana tomekia difference ake igo oyonde otaete gochia gosupport more nabo akogenderera gokora igo naende Nyasaye nabo agogosesenia. By the way twagorire ebituma bire iga iga Marangeti atato omoito ran some shopping aiga motonto market ya tore junction motonto aa togende gochia ase omochie oito torore ng'a ng'aki toko tokomong'ina with these things. Ere nonya narenge iga iga eri tobakonye ase enchera eyemo gose eyende at least tobakorere shopping inke ere aba uplift bachakere obogima bwabo babe gochi bosio ase eng'encho ya contribution chiria mwakorete buna abasani baria more chinsemo chia isiko. Mogateba ng'a Mark Knight otagoto identifyre omonto oyomo ore chinse at least tokore ki? Tomokonye ase enchera eyemo gose eyende. At least identifying this family and we will be doing it every month ase okorora ng'a chifamiri chinyinge ase orongorwa gusii chiakonyirwe. Rero tore motonto bwonchari Mambia nabo gotoka tore Bobasi, mambia nabo gotoka tore South Mugrango, ah, togotoka Nyaribari Chache, West Mugrango, chinsemo chionsi, eh, at least every month tokonye efamily eyemo gose eyende. Bono nonye onde iga iga, twakwana barabwo before evideo eyio nabo nkorenge kwanyerorire, bono twagokora ere shopping buna twateba, ng'aki moroche shopping eye? Mbuya ere toiraneiri ng'a mbuya mono, ase eng'encho ya obokonyi bwaino, ase mwarusia naende Nyasae abairanerie, eeh. Nki oroche? Okokorwa nkori koirana.
Nki oroche gosiya iga?
Toro- torokia ang'o? Torokia ang'o eki eki oroche aa? Narorire- Imoke aye oto oto obeke ebinto kando otebe nki oroche.
Narorire oborangeti. Ng'aka omogaaka obomo.

Ase eng'encho ebinto biria naro nebi obochafu mbwarengeo sana, Eh. eye igaa ne omo, Eh, etosi ere iga agwo, na esabuni y'omote nere iga iga, eyio omake sure ng'a gwasibire ebinto bionsi bire birabe. Omoseke nigo.
Mafuta yokoyaka, nitrous, aye tore moyo more koyaka aria egotioka tioka, aya mbuya are taribo? Eh, aya mbuya Ekero gwaisibire kwanyora ng'a koyakire. Eh. Echumbi, eh, eye bono omanyete. Echumbi rero? Yaya nabwate.
Tonte ng'a tobwate chumbi moyo. Yaya timbwati eh?
amaene. Nasabete oyominto. Are you serious? Tobwate chumbi? Yaya nabwate. Mm. Mm.
Bono toro chinakorete ere chumbi. Esukari ero nobwate? Yaya timbwati. Mm. No moito.
Mm. Mwanche murigereria nko nkurigereria ore nyomba aria uh, ase bakorara. E video iyo egweta aga ugoro. Nabo korigereria that is the condition ere nyomba. Uh, egetanda kia nyomba buna kire. Eh, actually it's a very pathetic condition naende eki kende kere isiko nakero ki nabo gokerigereria ah, ne chinsuri chire ororo omoito noyo iga baba bono omoito ori nyomba iga iga egetanda keria nkebwate chinsuri Ee, nkebwate chinsuri naye nabachukire tokorara na barabwo iye bagochandeka mono but- bwaki Mm. Ee, bono rero nakoretera eriogo iga mm, eri eri nerioko ogosiarera mm. make sure ng'a kwaretire epambu

Ebinto ebi bionsi pi, nabanto bare isiko bakororera abagusii bamwabo b'amabera, batake kobakonya. Ng'a ki mokobatebia? Togoteba mbuya mono, ase engencho y'obokonyi bwabo ase biaru naende birano. Ba still mbabwate oboremeru ase ebinto binde, omong'ina oye okorara amang'ana y'oboremi, nabaganeti obokombe, gwateba obokombe bwao kwabwakire etuba bakabwerire. Igo nabo oganeti obokombe na etuba ase engencho y'ogokora. oboremi bwabo, naende inki orakore omonto aise gotaka kogosupport? Nabo ngokora nonya na ebiasara bia emesii, nere egotoka bwango. Ebudget yago chibesa erenge chirabe erio ogente ebiasara ebi? Nonya na chire goisana iga, eeh. Chire goisana? Eeh. Erio nabo oko maintain? Tokoria estoki? Yaya tinkori. Eh. Eh.
Mwakaye gwateba kere ki?
Biasara bie chingoko.
Igo ntoirane iga iga tonyore omosaruro obeire omonene ise konyarekana. Alright. Mwanche moria etia tokore korwa ase aya iga, ah, korwa chinsemo echi iga chia motonto. Omaene onyancheire.
Ehe. Ee, mbe omorenda. Oyo oratake goika bwancha ariga iga gose omonto sobere bwancha ariga iga you can just walk through erio okonye aba aba abairi bago iga iga eh, Nyasaye nabo agogosenia. Mwanche more gatiga tokore korwa ase aya iga, Nyasaye tiga agosesenie ase contribution chiria gwakorete naende keep keep doing it. Abana baria mogosapotia abana baino gocha gose iga iga.